سرائیکی ریت تے ڈیکھن والے سبھے دوستاں سجناں متراں بیلیاں کوں تھوڑے میزبان شمائل حبیب مہانے دا سلام اج اساں ساکوں دیر اسماعیل خان دی ہک وستی کوٹجائی دے ہک بہوں سوہنے شاعر دے نال ملاقات کرویسوں ساڈے بہوں سوہنے دوست ہن سئیں اسد اشلوک صاحب ہونے دے نال انہاں دی پہلی کتاب چھیکڑی ݙیوا دے ناں نال آ ڳئی ہے تے انہاں دی شاعری دے وچ انہاں دے علاقے وانگوں رو وانگوں اچے مضبوط تے وݙے خیالات ہن۔ کیا حال ہن سائیں؟ کیویں حال ہن سائیں؟ خیر خریت ہے او ٹھیک ٹھاک ہو؟ اللہ دا احسان ہے تساں آلے سو خیر خریت ہے؟ شکر ہے اللہ پاک دا۔
سائیں میݙا پہلا سوال سݙے کول ہے۔

جیڑھا اوندی بھک کوں اوندی تریہہ کوں ڈیدا کھڑے۔ ایہ ہک کیفیت ہے۔ کیفیت ہک شاعری ہوندی ہے۔ ایہ ہک مونجھ ہے۔ مونجھ ہک شاعری ہوندی ہے۔ سائیں سارے ڈیکھن آلیاں کوں ایہ وی ڈسیسو جو تساں شاعری دے وچ کیرھی کیرھی صنف دے وچ شاعری کیتی ہے۔ سائیں
جائیں ویلے شروع کیتی ہاسے اوں ٹائم ڈوڑھا، کھتا، رباعی۔ ایں سلسلے کول شروع کیتی گئی ہئی تاں اوں ٹائم جیہڑی شے سنڑن کوں ملی ہئی جیہڑے جتنے شعراء نال تعلقات بنڑین جیندے نال اٹھنڑ باونڑ تھیندے رہ گئے ہئی تاں اوں دور دے وچ کتا ڈوہڑا رباعی مسدس یعنی کہ تقریبا ہر مشاعرے دے لحاظ نال جتنی شاعری تھیندی ہئی اوں دور وچ اوں دے تے پہلے پہلے کوشش کیتی ہئی وقت دے نال نال غزل دی وی کجھ نہ کجھ سمجھ ہئی۔ نظم دی سمجھ ہئی۔ ول ہن انشاء اللہ نظم، غزل، کافی سارے صنفاں تے کم کریندے پئے۔ سئیں تساکوں ذاتی طور دو تے زیادہ کیرھی صنف بھاندی ہے؟ سئیں اونویں تاں ڈٹھا ونجے تاں شاعر دی شعر جیڑھے ہوندن اولاد ہوندن۔ تے اولاد تاں ہر پیو کوں پیاری ہوندی ہے۔ ہک ٻال ایویں ہی ہوندا ہے جیڑھا پیو کوں ڈھڳ پیارا ہوندا ہے۔ تے انہاں دے وچ میݙی جیڑھی ڈھڳ چانجھی تے پیاری صنف ہے او نظم ہے۔
سئیں تساں کیرھے شاعر کنوں زیادہ متاثر ہوئے؟ کہ شاعری دے وچ اگر متاثر میں کیندے کول تھیاں تاں او سئیں مخمور قلندری صاحب ہن۔ سئیں سݙی شاعری دے وچ ساکوں وسوں دے نال جڑت، وسوں دے نال محبت ݙسدی ہے تے ایہ محبت، ایہ جڑت تہاݙا اپݨا مشاہدہ ہے یا مطالعہ ہے؟
سئیں پہلی ڳالھ تاں ایہ ہے کہ وسوں نال جیڑھی محبت ہے ایہ کہیں مطالعے، کہیں مشاہدے دی محتاج نئیں۔ ایہ محبت ای ہے جیڑھی ہک ساݙی وسوں ہے۔ ساݙا آپݨا ہووݨ ہے۔ وسوں نال ساݙا ڳنڈھݨ ہووݨ ہے۔ ݙوجھا ایہ وسوں ساݙا ہووݨ ہے۔ اساں وسوں دا ہووݨ ہے۔ تاں وسوں کوں جیویں ݙیکھدے رہ ڳئے ہیں۔ ایک لاشعوری دے وچ ہک سلسلہ ہئی جیڑھا ہک چلدا رہ ڳیا ہے۔ اوندے بعد مشاہدہ اے سمجھ کنوں آ گھنسوں کہ میں جیڑھیاں جیڑھیاں جھائیں خواہش تھیندی ہئی کہ یار اے جھا وی ڈٹھی ونجے پتہ ہی نئیں ہوندا کہ جھائی ہے لیکن مائیں ڈادا ہک جھا ہے کہ ایسی جھائی ہے جیڑھی ونج کے ڈٹھی ونج سکدی ہے تاں اتھاں گئے ہیں او اونویں ہی ڈٹھی گئی ہے جیویں اساں سوچی پئے ہاسے۔ اوندے وچ جیڑھیاں محرومیاں نظر آندیاں ہن میں کوشش او کرینداں ہم کہ اپنی وسوں دیاں او محرومیاں ظاہر کرینداں ہم شاعری دے وچ ایں وجہ توں توں دوستاں کوں بھراواں کوں او میری شاعری دے وچ وسوں نال جڑت نظر آندی ہے۔
سئیں ڈیرہ اسماعیل خان دے سرائیکی ادب اتے کجھ روشنی سٹو ہا۔ سئیں ڈیرہ اسماعیل خان دا ادب دے حوالے نال تاں میں ایہ آکھساں کہ ایں ٹائم ڈیرہ اسماعیل خان سارا سرائیکی ادب دا روم ہے۔ کئی سو سال پہلے جیویں ہک ادب دے لحاظ نال روم کوں منا ویندا ہئی او اپݨی ہک جھا تے ہئی۔ تاں اونویں آنگوں ہن تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا کریندے کریندے کریندے سارے ٻہوں مہان ناں گزرے ہن سارے ڈیرے دے وچ ٻہوں محنتاں تھئیاں ہن تاں انہاں شعراء دی انہاں ادب نوازاں دی وجہ توں آ کے اڄ اساں اے فخر نال آکھ سڳدے ہیں کہ سارا ڈیرہ سرائیکی ادب دا ایں ٹائم جروم بݨا کھڑا ہے۔ سئیں اے ݙسیسو کہ شاعری دا کوئی مخصوص ویلھا ہے یا کئیں ٹائم وی شاعری کیتی ونڄ سڳدی ہے یا شاعری کئیں ویلھے وی تھی سڳدی ہے؟ سئیں
اتنا تاں ہن میں حتمی طور تے نہ آکھ سکساں کہ کوئی ایندا ویلا ہوندا ہے یا کوئی ایندے واسطے اسپیشل کرنا پوے ویندا ہے میں تاں جتنا اپنے سمجھ مطابق ایہو ہی آکھساں کہ جس ٹائم شاعری تھیندی ہے کا شے دی محرومی نظر آندی ہے کہیں شے دی تکلیف نظر آندی ہے جیڑھی وجہ دو توں کہ اتھاں کجھ جیویں لگدا ہے کہ کجھ اتھاں جبر تھیا ہے اتھاں کوئی ظلم تھیا ہے تاں اوں شے کوں ݙیکھ کے اگر کیفیت کوئی ڳالھ وی آکھ ݙیندی ہے تاں بس میں تاں اونکوں شاعری آکھ سڳداں۔ مرشد اساݙے ݙیکھݨ آلیاں کوں آپݨی کتاب چھیکڑی ݙیوا دے وچوں کوئی کلام سݨاؤ چا۔ ضرور سئیں
میݙی ہک چھیکڑی ݙیوا دے وچ ناظم ہے اوندا عنوان پر ہا کہ چٹا چٹا چن دا چانݨ کالی رات دے سینے اتے ہولے ہولے ٹردا ویندے چن دا چہرہ مسدا ویندے تارا تارا لکدا ویندے سجھ وی کنی کڈھی آندے زخمی زخمی سوجھل دے وچ زخمی زخمی منظر سارے ساڈی آکھیں کیویں ڈیکھے کیویں ڈیکھے مونجھے منظر مونجھے چہرے کیویں ڈیکھے میں وی لک پڑگا بہہ کے ایہا سوچ سوچیندا ٻیٹھاں وت ہک رات دے ڈھلداں توڑیں چن دا چانݨ ولداں توڑیں وت ہک عرصہ کٹݨا پوسی وت ہک پورھا کرݨا پوسی۔ ٻہوں مہربانی سئیں ساکوں ویلا ݙیوݨ لئی بھلا تھیونے وسدے رہو روز جیݙی وݙی حیاتی ہوونے ایویں سوہݨا سوہݨا لکھدے رہو سرائیکی دی خدمت کریندے رہو تے میں آپݨے سرائیکی ریت دے ݙیکھݨ آلے سبھے دوستاں سڄݨاں متراں ٻیلیاں کول اتھائیں اجازت چاہساں بھلا تھیونے وسدے رہو۔